Dostlar hoş gördüm bu wideoda we bu wideoda men bu gün diwersifikasiýa barada gürleşeris. Diwersifikasiýa bu esasan da diwersifikasiýaň kärhanalarda nähili orny bardygyny agzap geçjek bolýan. Diwersifikasiýa diýmek bu dürli-dürli ýerlerden gelip çykýan adamlary, ýagny işgärleri ýygnap zat etmek şol diwersifikasiýa bolýar. Mysal üçin, e, kärhana Aşgabatda ýerleşýän bolsa, onda e, şoň işgärleri Daşoguzdan, Balkandan, Marydan we başga welaýatlardan, başga şäherlerden, obalardan bolup ýa-da hökman şol bir ýurtdan däl, başga ýurtlardan hem bolup biler. Şol her ýerden her ýerden gelip çykýan iş işgärlere diwersifikasiýa edilen işgärler diýilýär. Diwersifikasiýaň iki görnüşini agzap geçjek bolýan. Birinjisi ýüzleýin diwersifikasiýa, ýagny ony aýdyp geçerin häzir. Ikinjisi hem çuňňur diwersifikasiýa. Bu ikisi esasy diwersifikasiýanyň görnüşleri we birinjisi ýüzleýin diwersifikasiýa. Men özümçe terjime etdim türkmençä. Belki dogrumyka diýip pikir edýän. Şol terjimäni, terminologiýasyny bilemok türkmençe ýöne Sözme-söz terjime edemde ýüzleýin diwersifikasiýa bolýar. Iňlisçede surface level diversity diýilýär. Bu diwersifikasiýada bu diwersifikasiýa hemme hemme adama üýtgeşik däl bolan diwersifikasiýa, ýagny mysal üçin kärhananyň içinde işgärler dürli dilde gürläp biler, Ýöne kän üýtgeşigi ýok öz aralarynda we mysal üçin başga welaýatdan bolsada kärhanada Aşgabat şäherinde mysal üçin kärhanada işgärler başga welaýatlardan gelen bolsa onda kän üýtgeşme bildirenok sebäbi bir dilde gürläp bilýär emma kişi we kän pikirlenişinde ýagny kult kulturasynda üýtgeşik üýtgeşik bir tapawut ýok şoň üçin muňa ýüzleýin diwersifikasiýa diýilýär ýagny başgaça aýdamda ýeňilräk diwersifikasiýa kän bir çuňňur däl we ikinjisi çuňňur diwersifikasiýa çuňňur diwersifikasiýada bu biz eýýäm kärhana üýtgeşik-üýtgeşik adamlary alýas. Olaryň kulturasy hem aýratyn, dili hem üýtgeşik bolup biler. Ýagny dini garaýşy aýratyn bolup biler. Mysal üçin, inwalidnost bar adamlar we şuňa meňzeş her dürli adamlary alyp, diwersifikasiýa edip, şoňa çuňňur diwersifikasiýa diýip düşünip bileris. Bu kärhanada eýýäm adamlaryň birnäçe pikir pikirlenişini, onsoň birnäçe bir birnäçe dürli-dürli pikirleri, oýlary, pikirleri ýüze çykarýar. Ýagny bu diwersifikasiýaň peýdasy näme bize, kärhana üçin? Kärhana üçin diwersifikasiýaň peýdasy, ýüzleýin diwersifikasiýany aýdyp geçemizde, muň peýdasy hemme hemme adamlar bir bir dürli pikirlenýär. Olar sebäbi kän bir tapawutlananok kulturasy boýunça we beýleki funksiýalary boýunça, ýöne ikinjide olar çuňňur diwersifikasiýa bolany üçin olar gowy tapawutlanýar we bu hem alymlaryň soňky geçiren gözleg işleri boýunça we birnäçe reportlaryň jogaplaryny ýagny reportlary gözläp görsek internetde tapyp bileris we bu hem eýýäm subut edilen kärhana üçin çuňňur diwersifikasiýa we ýüzleýin diwersifikasiýa pozitiw görnüşde effekti bar, ýagny kärhananyň öňe gitmegini, ösmegini ösmegine ýardam berýär, sebäbi dürli adamlar diýmek dürli pikirler, dürli. maksada ýetmegiň dürli ýollaryny tapyjy ugurlaryny gözleýärler we diwersifikasiýa edemizde kärhanada biz ýagny aýal ýa-da erkek onusuna seretmeli däl onsoň inwalidmi ýa inwalid dälmi bir aýagy ýokmy bir eli ýokmy tapawudy ýok öz ugruny bilýärmi işe almaly, sebäbi her adamyň özüniň pikirlenişi bar we kompaniýa getiräýjek, maksada ýetäýjek gollary bar we başga-da aýdanymyzda bu diwersifikasiýa başga ýurtdan gelen adamlary hem alýas we muňa çuňňur diwersifikasiýada başga mysal üçin aşgabatdaky firmamyza ýaňky mysal üçin getiren firmamyza kärhanamyza daşary ýurtdan işgär gelende ýa-da işgär alanymyzda olaryň eýýäm kulturasy bilen iş iş ediş ugry bilen tapawut tapawudy bar. Şoň üçin biri birinden öwrenip bilýär. Aşgabatdakylar daşary ýurtdakydan ýa-da daşary ýurtdakylar aşgabatly işgärlerden hem öwrenip bilýär. Şoň üçin diwersifikasiýa bu organizasiýalarda, kärhanalarda hökman bolmaly zat. Şoň üçin Hemme kişiň maksat berýän ugry boýunça diwersifikasiýa gaty gowy zat şoň üçin men hem size şony maksat berýän. Şoň üçin men hem şony size rekomendasiýa hökmünde berýän. Sag boluň. Bu wideoda bu wideony peýdaly hasaplan bolsaňyz onda hökman laýk goýuň we podpisasiýa ediň. Eger soragyňyz bolsa ýa-da teklibiňiz bolsa kommentariýada belläň. Men hökman jogap bererin. Köp sag boluň.